Дәвам итәбез. Тагын бер команда, тагын бер шәһәр. Безнең яраткан шәһәр инде ул, әлбәттә, Чаллы белән Казан уртасында. Ничек кәефләр? Чыгышка әзерме? 3 4 Әзер!
Ярый, ярый. Кемгә рәхмәтләрегезне белдерәсез? Безнең иң беренче чиратта рәхмәтебезне культура бүлеге җитәкчесе Спиридонов Степан Петровичка белдерәсебез килә һәм әлбәттә үзебезнең команда җитәкчесе Линар абыйга. Яхшы, әфәрен. Әйдәгез, уңышлар, алга, кыздырыгыз сәхнәне. Мамадыш шәһәре каршы алыгыз. 8 март КВН командасы.
Ә сез беләсезме, 8 мартны беренче булып Клара Цеп... Ой, бер шо җитте инде. Без бит 8 март командасы. Безгә бүләкләр бирсеннәр дә, без кайтып китәбез.
Кызлар, ничисез монда? Ничек безне калдырып чыгып киттегез? Сез бит безсез Мамадышны аска өстерисез! Таныш булыгыз, безнең команданы өскә күтәрүче якорь. Кстати, мин Рома.
Ә мин Ильназ.
Бәтәч Ильназ, син мондамыни?
Әйе. Сәлам.
Сәлам.
Тә, кызлар, без монда ультиматум куярга килдек. Сөенч паркны бетерергә. Ааа, безнең команданы что ли? Юк инде бәйрәмне. Менә без сезгә быел Сөенч парктан нәрсә бүләк иттек? Дөрес иреннәрегезне ясаттык. Ә сез безгә нәрсә? Носки! Носки!
Ә менә Теге елны без сезгә нәрсә бүләк иттек? Ну, айфон.
Ну. Ә сез безгә нәрсә? Җон носки! Җон носки! Аларга да җон айфон бүләк итәсе калган. Ә менә
өченче елны без сезгә нәрсә бүләк иттек? Ну чәчәкләр. Ә сез безгә нәрсә? Чәчәкле трусик! Ә, Илназ, син трусигны кимәдең бит. Так, кызлар. Ә син каян беләсең?
Мөһим түгел. Так, кызлар, бетергә кирәк дим сигезенче мартны. Сез безгә бернинди җүнле бүләк биргәнегез юк. Шуңа күрә без киттек. Зинҗирләр, зинҗирләр, зиннәр-миннәр, гелләләр.

Уй, Ильназ, кызыл башы китте. Давай дальше.
Авылда апокалипсисны былай торып каршы алырлар и.
Туйдырды инде бу тирес. Җиденче КАМАЗны бушатам инде. Качыгыз!
Качыгыз! Анда метеорит төшә! Качыгыз! Кая, кая, кая, кая?
Менә монда, менә монда, менә монда. Ну, күрше Хайруллиннарга повезло. То трактор кереп эшкәртә, то метеоритчы. Сезнең алдыгызда Мамадышның иң текәләре. Мин ишеттем, монда Мамадышлар бар. Сәлам юллыйм сиңа! Син кем? Сез нәрсә?
Мин Мамадышның иң текә КВНчигы. Мин иң тәҗрибәле. Сезнең нәрсә мине күргәнегез юкмы әллә? Ну вообще-то без черный белый телевизор карамыйбыз. Ну ярар, кызык кызык. Ладно, болай булгач мин сезгә булышам. КВНда җиңер өчен, беренче чиратта, КВН китабын укырга кирәк. Әгәр дә синең КВНда җиңәсең килә икән, башта бәрәңге утырт, өйлән. Ә гафу итегез, монысы әни язып җибәргән. О, менә төп кагыйдә. Әгәр дә сезнең җиңәсегез килсә, сезнең командагыз да якты йөзле, истә калырлык актер булырга тиеш. Андыйсы да бармы? Ну, допустим, мин.
Менә хәзер ул сездә бар. Ладно, ярар, әйдәгез инде булышам. Безнең беренче миниатюра. Күз алдыгызга кидерегез, Салават Минихановка Евровидение шылтыраталар.
Алло?
Ә дәвамы? Ә дәвамын өченче блокта карарсыз.
Без сигезенче март КВН командасы. Кирәк түгел безгә җиңү, безгә кирәк. Чәчәкләр!
Тортлар! Йөзекләр!
Һәм ике пар носки! Игътибарыгыз өчен рәхмәт, дуслар!
Бу чыгышка нинди нәтиҗә куясыз? Опа! Опа, опа! Ике моңсу смайл килеп чыкты безнең монда. Ярый, ярый. Айваз, әйдә, әйт. Ну, дөресен әйткәндә, командада Александр Паль уйнаса да, мамадышлардан күбрәк көткән идек без. Мин шәхсән күбрәк көткән идем. Шуңа күрә, бераз гына йөрәкләре жу итеп торсынга, мин куерга булдым моңсу смайл. Рәхмәт, рәхмәт, Ришат, синең әйтер сүзең бармы? Мин, минемчә, егетләр белән кызларга бераз тартылырга кирәк.
Рәхмәт, рәхмәт, дуслар, менә бу уен, бу уен.